Daou gozh a oa vevep a bord ur c'hoad pa oa tamm ti-bihan nevez, un ti-taol kaplous. Hag Yann oa ket arre digourdiet tout anezhañ, pa vije ganto da bihan gwashañ-vi ganemp un tamm e-trouz. Ha o teir merc'h a vize kas bemdez d'e glas koad euh koad-serr d'ar c'hoad. Hag benveg deut eur kreisteiz neuze, Yann 'neus son ar c'horn-boud dezhañ, lâret eo d'an toar-soubenn, d'an tourmern kwa. Isollach an doet. Seti. Jan neuze i veh neuze re bebe verkeunet ha teugat bebe verkeunet vo soupt er gêr. Sete benveze debet o mern gatte n'on ket memes tra d'ober an droug mont ar c'hoat da glaskeunet. Hag un devezh dreist ar re all oa paset o c'haval a ren war an varc'h. Ha deut e gaou Yann, houlle ganto, te vel geniz e gwerzh d'e verc'h dezhañ. Oh, ket, la Yann, vez ket gwerzh tud o mojenn. Yao, me ray doc'h un antra baritienn daou war vitin. O ran ket, la Yann. Ya, ya, la Yann. Red, la Yann, da chom ret div all ganeoc'h. Ma, la Yann, me on roy un ke. A bar kas un antra baritienn daou ar Ben yac'h pou ton mern hiu, ben eh vo un antra baritienn daou ba kichen ti. Set ar vec'h ya ganen da stu, wan taller d'ar marc'h. La ket ar vec'h wan taller ha kuit ke. Hop, ben oa deut mat son c'horn-voud, chom son c'horn-voud en-dro. Chom pot po benec'h e oa krog klesk penaoz hor baesañs a gase enep an tiretenn o tout kae tout an tiretenn o bad dig a sant benec'h. A-benn fin oa ket diretenn bekin, eh a o, o bern neuc'h ba korn, ba korn an tig, evit despun ar rest da nebeud. Pe oa de Yann da gêr, Yann o digent gant ban ti, gouloar oui a lavize bet langachet. Alors la, la chant deomp. Lambet o teus ket an dil. Ne oar petra peus graet la. Ha plema Mari vonit la. E peus ket bet ar hanvitil la Yann, yao ma eo. C'hwi oa war vik e gwerz an dut la. Ah la chant, pan egen me soñj din vik dalen mont kin dit la skeun d'ar c'hoat la. Pe mo touche ket mes a eur la. Ha da c'hoadjefell all asant, asant Tabavard, p'oc'h lopo hag en Yann ken ken e yud ouiz ket plervon eo. Menos all pa moto ho traoù va mostr. Bon, sete Yann, mestr asant, hon oa pod po pis, ha pis ken tene, faote ket eo gou ahan, ni ni ket prene keun d'ober tan me. Sete kazian da neuzen div ver all a c'hoat an droug d'ar. Di glas keunek eo. Bet on eus devezhioù droug glas keunet, Ben eistemnek war-lerc'h, duget o c'havall arall tonda, war-varc'h. Uli verk a yan da de brene. Aron ket la yan member gwerz mo en ur zinal, mo be o nante barikenet eo ar vite, a brem ren estrawaren. Gwerz hon din mere o varikenet dol. Korner, goun nante gwell a vi ben la. Zet yan no gred e jonch ne, gwerz nei d'arbor. Pe oa kistin, not on son c'hamboutet, not o mern drou, Kemer hent ganto Deiz-Tammuz ganto gant e verkeud anezhe Yann ken. Bon, gant an noz gant e Yann teu ket tost ti neuze. Ben e fin ren ket dont ket. Tapet no ar vaz oa e chouk ket get ken yud ken. Bon, d'ar c'hoad yac'h me glas keun memes tra la la champ d'er gou kaout a vari ken tante a ober benezhe. Bon, e. Ma, la yam dal ker boan e kaout ahan pa ne geren ko mot glas koat keun ser memes tra d'ar c'hoad la. Bon, set' e oa kas Yann Memod geivec'h vihan enne, d'en dro d'e glaskeuenn eta. Ma, met ki 'med eun beo-beo neud ivez, en dro glaskeuenn en-dro. Ben e fin, tont oc'h aval a ra Lena. Oh, emañ kalz pror wir e alvos. Bon, aio houleget lâr da Yann gwerzh e verc'h dezhañ. Oh, ro kikoc'h la Yann deomp. Oh, bremañ me bran ket ac'han din kin, met me zo o bremañ la Yann.

Ai gustez ebet e vern, tella. Ya, kouskuilh out ar seichon. En oa deuet oa skoet war ye ar vaz hag en Yann ken ken la. Cham la la Yann e ben fin, ne ket ur skoilh ki mes la. Nin rai un all cham la. Ya pot soud la la la cham deo ket. Ba, ben oc'h o gouzi oa gret un all. Me hem oe te bod. Pied oa hemañ. Gant a pied 'vo tro-war-lerc'h.